छी जे अहाँ सबके पसन्द आएत पसन्द आएत तऽ एगो लाइक कमेन्ट आओर एगो शेयर जरूर कऽ देबै तऽ आइ जखन सबेरमे उठलहुँ तऽ कनिक लेट भऽ गेल तऽ सोचलहुँ एहन कोन चीज बनाबी जे बच्चा सबके नीक लागै आओर बच्चा सब खाकऽ खुश भऽ जाइ आओर इसकुल जाइ तऽ हमरा घरमे ने चीला सबके बड्ड नीक लागै छै तऽ बच्चे सबके नहि हमरो दुनू दियादनी माँके नीक लागैए बस दूगो पुरुष समाज जे छथिन ने हुनका नहि नीक लागै छनि तऽ एगो पुरुष छथिन हुनको नीक लागै छनि लेकिन एगो पुरुष जे छथिन ने हमर पतिदेव हुनका खाली नहि नीक लागै छनि तऽ चलू कोनो बात नहि छै तऽ हम आइ बना लेलहुँ हुनका लेल रोटी बना देबै तऽ चीला बनेलहुँ तऽ चीला हम कनि आइ एना बनेलहुँ जे बेसी सूजी देने छलहुँ मने बेसी आटा देने छलहुँ गहूमके आओर कमे सूजी देने छलहुँ एके कप धरि आओर ओहिमे ने लहसुन चूड़िके सेहो धऽ देलहुँ आओर आलूके भुजिया जकाँ काटिके मेही मेही जे भुजिया लोक काटै छै ओना काटिके आओर प्याज काटिके से हम दऽ देने छलहुँ बड्ड नीक आलूके पराठा सनके लागै छलै स्वाद बहुत नीक बनल छलै बच्चासभ खा कऽ खुश भऽ गेल आओर लेट भऽ गेल छलै तऽ हम की केलहुँ तऽ फटाफटसँ नम्हर नम्हर हम तावापर मे दऽ कऽ आओर एकरा कम कम ताव कऽ कऽ एकरा कुरकुर कऽ कऽ बनाकऽ उतारि लेलहुँ तऽ की होइ छै ने जे पातर पातर तावा तऽ नमहर रहै छै तऽ ओहिपर मे नमहर नमहर बनि गेलै एकरा ओ जहन सिद्ध भऽ गेलै कुरकुर भऽ गेलै तऽ एकरा ने हम काटि देलियै चौकुर कऽ कऽ तऽ जतऽ दू गो या चारि गो बनिते रहै ततऽ चारि गो धोइ केलाके बाद चारि गो तऽ भए गेलै तऽ बच्चा सब खेलक सचमे बच्चा सब पुछलक जे आइ की बनलै हँ तऽ कहि देलियै आलूके पूरी तऽ कहै छै चीला बनेलहुँ हन आओर कहै छियै आलूके पूरी हम कहलियै खा कऽ देखी ने नीक लागतौ आलुएके पूरी सनक लागतौ ओना हम खेने तऽ नहि छलहुँ लेकिन कहलियै तऽ सहीमे लेकिन आलुएके पूरी सनक लागै छलै तऽ एम्हर फ्रूटसभ सेहो कटा गेल छलै जहन बच्चासभ इसकुल चलि गेल तऽ हम चाय से चढ़ा लेलहुँ तऽ हम जे बर्तनमे दूध औँटै छी उएहमे चाय बना लै छी भोरके तऽ ओकर बाद जहन चायसभ पियल भऽ गेल तऽ हमरा तीमन सेहो बनबैके छलै खाना पीना तऽ आइ हमरा बनबैके छलै भिंडी फ्राइ तऽ लम्बा लम्बा भिंडी काटि लेलहुँ ई हमरा भिंडी फ्राइ हमरा घरमे सभगोटेके नीक लागै छै आओर सभसँ बेसी पसन्द छै हमरा माँके तऽ भिण्डी फ्राइ आइ हम बनेलहुँ तऽ एहिमे हम सभ मसाला सभ जतेक रङ्गके घरमे मसाला रहै छै से कनि कनि भिण्डी मने जहन लाल भऽ गेल तहन ओहिमे हम सभ मसाला सभ दऽ देलहुँ आओर इहोमे हम कनि लहसुन चुटिके देलहुँ आओर उतारैत काल एहिमे नमक दऽ कऽ मिला कऽ उतारि लेलहुँ बड्ड नीक बनल छलै भिण्डियो फ्राइ ओहिके बाद हम एम्हर आलू आओर सजमनिके हम तीमन बनेलहुँ आओर सोयाबीन दऽ कऽ तऽ आलू हम पहिलेके बढ़िआँ जकाँ चील बनाकऽ काटि लेने छलहुँ ओकरा धोइकऽ आओर तेल फोरन दऽ कऽ पचफोरना आओर तेजपत्ता दऽ कऽ ओहिमे आलू दऽ कऽ आओर लाल कऽ लेलहुँ ओहिके बाद ओहिमे जतेक रङ्गके हरैद धन्नी गरम मसल्ला मिरची पाउडर आओर सब्जी मसल्ला छलै ओ दऽ देलहुँ आओर ओकरा बढ़िआँसँ भुजि लेलहुँ ओहिके बाद ओहिमे हम सजमनि दऽ देलहुँ सजमनिओ दऽ कऽ बढ़िआँ जकाँ भुजि लेलहुँ आओर एम्हर हम सजमनि भुजै छलहुँ ओहिके बाद एहि कात हम दालि सेहो भुजै छलहुँ जे हमरा पतिदेवके आओर हमरा माँके बिना उलाएल नहि नीक लागै छनि तऽ हम दालि सेहो एमहर उलाबै छलहुँ तऽ उला दै छियै तऽ ओकर बाद राहैरके दालि ओना उलाएले जादा नीक लागै छै लेकिन बिना उलाएलो नीक लागै छै की होइ छै ने जे बिना उलाएलमे टमाटर सब दऽ कऽ खटाइ सब दऽ कऽ बनैयो आओर सरसो गोटसँ जे छौंकियो ने तऽ बड्ड नीक लागै छै तऽ माँके आओर हुनका नहि नीक लागै छनि तऽ हम कहलियै उलाए लै छियै एमहर फेरसँ हम की केलहुँ तऽ माँ नहा सुना कऽ एलथि तऽ एगो छोट मोट चीला बनेलहुँ छोट छोट ओकर बाद हड़बड़ी नहि छलै तऽ पातर पातर बनेलहुँ आओर माँके बड्ड नीक लागै छनि तऽ माँके पुछलियनि जे माँ सब्जी सब दिअ ने तऽ कहलखिन नहि हमरा खाली चीला आओर मिठकावला सौस दऽ दिअ तऽ माँके वएह दऽ देलियनि आओर एम्हर हमरा सभ काज राज सभ भऽ गेल पूजा पाठ भऽ गेल ओहिके बाद हम नहा सुना कऽ भानस घरमे एलहुँ आओर अपना लेल खाना